Essalam Aleýkum gülkini söýýän mähriban tomaşaçylar! Megerem siz bilýän bolsaňyz gerek. Betoglan iki müň on alty ýyny, ýagny meň jigimi, ol iki müň on altynjy ýylda söýdüm, köýdüm, ýandym, biçdim diýip ýykdy. Indi iki müň on ýedinji ýyla geçemizsoň, Futbol dip ýykýar-ow, ýykýar. Has dogrusy, şi futbola balet etsede boljak. Ol Messa balet edýär. Haýran galardyňyz-ow. Şonuň Messini alada edişi ýaly Messiň özem özüni alada edýär näbilim. Günde irden turanda-da şugun bir Messiň jany sagmyka diýip turýar. Ýogsam ol meni maňa alada etmela, dogry dälmi? Wi men agasy. O bolýar, men bolmasamam ine şu ýerde kakasy bar. Hawa, ha-ha.

Düşünýäňmi, haýwan? Diýýän-ä, men ýaky dişim ýalydyr. Dişimdenem has beterräk şu wagt. Haýran galarsyňyz. Äý, öýi näme edipsiň-ä? Näme etdim öýi? Öýi näme edipsiň? Näme etdim? Ol des komnat diýip, ol kakam ikimiz gülýänçäk ramont edip berdik-ä saňa. Onnoň? Onnoň, onnoňy näme bolsun? Ýa öýüň içine hemme ýerde Messiň maýkalaryny asyp, suratlaryny asyp, Messi diýip ýazyp, oň içine Barselona razwalka bilen ursuň-a, haýwan! Kelläňi işleýärmi seň eý? Şur kakamyzyň doglan güni bilýäňmi? Bilýänem. Hawa, o doglan gün diýip ol Pepsi napitaklar getirdiler öýe. Özüm götertdim. Hawa, sen şu şu saňa göterip berýän ekenden şony. Öýe getirip näme etdiň? O Pepsi ýazuwlaryň o ýerini, hemme palaryny aýryp messä urupsyň-a ony. Messy? Priýatnyňa priýatny. Hawa, hawa, priýatny. Seň üçin priýatny ol dige. Çünýäňmi? Indi yzyna tabşyraýmasaň ony içer ýaly däl.

Käbirnami. Näme üçin geljek geldi? Kim meň jigimmi? Näme edip? He? Ay oy me. Ay oy meň jigim däl. Olaýmasyn o da. Kamerada görüpsün. Gitme dur garat. Kamerada görüpsün ha. Ay onu da näme? Çagadyr näme dersiňiz de bir aylanarsyňyz öy öy.

Bäbegi söň! Yzyleý! Mersedes Benz diýip ýazyp ulran ýerini pozup o taýda Mersiz des diýip goýupdyr-a haýwan! Näme etseň bolýar-eý ony goňşulaň ýanynada ýüzümiz ýok indi! Ýok ýüzümiz! Dastunya, dastun, dastoý bom-eý! Teleoýunçy tanap o, oýunçy Kristian Renaldo.

Depäň topy edil atylan okdur. Jigimjan bir zat boýun alaly. O demi etýän futbolist ýokdur. Hey, sen näme diýip dur, ey? Onýa. Näme diýip durdyň? Wah! Ey, Granadaň giň bir deňi çaýy barmy? Dü- Topaklaňda ýerden ýokary bökmekde. Kristiananada bar şeýle taý ýok. Hawa. Zat ýok ýerden jögüsläp ýatmakda. Hä, näme üçin?
Näme, men patyýan araç göçürýin.

Renalda bilýäňmi, Renaldany başyna täç edýär. Ol Zidanam Renalda boýun bolupdyr. Zidanyň saçyny Renalda düzeldi. Kellesinde bir kantowka galypdyr. Kellesi kantowka şol başyny. Dur, diňle, diňle.
Topa togalakdyr hä. Meýdanam ýaşyl. Renalda şol dünýäniň anyk eýesi. Aý, nätdiňaý? Näme? Haçan bolupdyr?
Ýokdur-a bu ýaş işe açmak niýeti.
Näme edip dursuň, heý? Näme, näme? Näme?
Diňle, bolýa.
Renada modeldir. Geýnişi nätdi-ä? Ilen üýtgeşikdir. Maşyny, öýi. Niço o zatlar.
Zato bolanok, Mesnikli ýaly bagtly toýy. Hü, heý!
Renada, gol salanda, gördüňmi bolşuny? Gol! diýip gygyryşyp, baryny çürýär. A seň Messiň begenip bir bilýärmi?
Ine Messi. Şeýtdi diýip, maýkasyny çykarýar.
Aý bu bazar çekýär. Bu bir degişmedir. Ýöne bu-da zerur-da. Gülşüler, degişiler, sowrular ýele. Ronaldo-da, Messi-de güýçlile welin, arman dünýede Ýaşaýa Pele! Futbol şasy adyna diňe şol eýe. Senem maýkaňy al-da bar göteril öýe. Çapak çalaýly!
Mähriban tomaşaçylar! Biz bu degişme sahnasyny ýörite futbol janköýerlerini iki dünýä bölýän Messi we Ronaldo hakynda ýörite şolaryň dawasynyň çözgüdi hökmünde çykardyk. Hawa, aslynda ýöne futbol şasy